Hwyl da pawb, a chroeso i sesiwn Fit yn 5 olaf yr wythnos. Welcome to the last Fit in 5 session this week. Um, yr un rheolau ac o blaen, yr unig newid fel ddo, sy'n mynd i cael bach mwy o amser i gorffwys rhwng y gweithgareddau, a little bit more time to rest between the exercises. Heblaw ni, gwmwys yr un peth, digon o lle, cit addas, Ac botel o dŵr neu diod, remember your drinks bottle and that you've got plenty of space. Cofiwch, ni'n ffilmo trwy tudalen YouTube a tudalen Facebook, so cofiwch clico thumbs up, click the like button i gwybod ble chi'n gwylio, to let us know where you're watching. Mae uh, newydd troi hanner awr i naw, neu siw bod digon o pobl yn watcho. Oes, felly, os yw pawb yn barod, ni'n mynd i dachrau gyda twymo lan. Felly, heddi, ni'n mynd i dachrau jogo ar y smotyn. Make sure bod y trad yn dod off y llaw a bod ni'n pwmpo'r breichiau. Make sure our feet come off the floor and we're pumping those arms. A nawr, ni'n mynd i codi'r penluniau yn uchel. Dal yn symud y breichiau. We're going to lift those knees nice and high and we're still using our arms. Deg eiliad. Five seconds left. Tri, dau, un, nôl i jogo. Da iawn. Tro hyn, ni'n mynd i codi coesau ni yn y cefn. We're going to flick our heels up at the back, okay? Pawb yn barod? 3, 2, 1, go! So ni'n fflico heels lan ti ôl, flick them up behind, make sure the arms are still moving, bod breichiau dal yn symud, deg eiliad ar ôl. 5 seconds, 3, 2, 1, nôl i jogo, da iawn, cadw fynd. 5 gweithgaredd newydd heddi, na gweithio chi beth i'r rheina am funud bach, ar ôl bod wedi gorffen twymo lan. Na, ni'n mynd codi cos a mas. Codi cos, mas. Da iawn. Tri o pob ochr. Number two. Un to, one more. Rhyw tri. Rhyw tri. A nôl i jogo i, i goffen off. A ni'n mynd i wneud trad chwyn, fast feet, am pimp eiliad. Chi'n barod? Fast feet. And tri, Dau, un, go! Un, dau, tri, para, pump. Da iawn chi. Pump gweithgaredd heddi. Yn gynta, rhedeg i'r ochr, we're going to do some side jogging. Rhif doi, arm scissors, ni wedi dysgu sut i wneud sisiwn gyda'n breichiau. Rhif tri, criss-cross, ond gwahanol i un Stefano yn y canol wythnos. A different kind of criss-cross. Rhif pedwar, calf raises, codi coesau. a rhif pump, ochr i ochr, side to sides. 30 eiliad, nawr ni wedi codi gorffwys lan i 15, we've lifted it to 15 seconds rest in the middle, a nôl i 30 eiliad o gwaith, back to 30 seconds of work. Munud a pob un, a oeddi pawb yn barod. Cymrwch Diod bach gloi cyn bod ni'n dechrau, ni'n siŵr bod pawb yn barod i fynd. Da iawn. Reit, yn gynta, rhedeg i'r ochr. So, tebyg iawn i rhedeg ar ysmotyn, ond yn lle bod ni'n sefyll yn un lle, ni'n symud am draws ac am nôl. Instead of staying in one space, We jog to the side and jog back. So mynd fel hyn, draw i'r ochr, stop, nôl i'r ochr, a nôl, and we keep going side to side until the time runs out. A yw pawb yn barod? Rwy'n nhw dechrau cloc. Pum beiliad i paratoi. 3, 2, 1, off a ni. So ni symud draw i ochr, cadw symud y breichiau a coesau. Remember we keep our arms and our legs moving. Ochr i ochr, a bod ni dal yn cadw y coesau i fynd. Da iawn chi, hanner ffordd yn barod.

Pump eiliad. Paratoi. Jogo ochr i ochr. Dau, un, off a ni. So ni'n jogo, a wedyn ni'n symud i'r ochr. We're going to move to the side. Stop, cadw mynd i jogo. Symud i'r ochr. Cofiwch bod y breichyn i dal yn pwmpo a bod y trad yn dod off y llaw. Remember that we keep our arms pumping and our feet come off the floor. Deg eiliad ar ôl, da iawn. Cadwch fynd. Gweithio'n galed heddi. Pump eiliad ola. A stop. Da iawn chi. 30 eiliad y gorffwnt. Bach o diod. Gweithio'n galed heddi. Un nesa. Bach mwy hawdd. Sisiwn gyda dwylo. Arm scissors. Dachrau off gyda gweithio ni reit y blaen. Un ar ben y llall. A switsio, a switsio. A edrych bach fel sisiwn gyda'n dwylo. So ni'n dachrau off, a bwys i gilydd, wedyn un ar ben i gilydd, dau, un, a ni switch on, we're going to switch them round. Da iawn. Cofiwch bod breichiau wedi mestyn syth mas, we're stretching our arms out, bod ni ddim yn plygu nhw lan, syth mas, a bod ni'n switch on o drosto. Da iawn. Dyw hwn ddim mor galed â rhedeg, ond mae fe'n defnyddio y breichiau, we're using the muscles in our arms. Pump eiliad ar ôl. Tri, dau, un, cymwch gorffwys. Cofiwch siglo breichiau off, chi wedi gweithio galed, fyna you've worked hard on those muscles, shake them off. Yr un peth eto. Pump eiliad ar ôl, breichiau mas, un ar ben i gilydd, un off yn un. A ni'n switsio, switsio, switsio. Cofio bod e'r breichiau di ymestyn mas yn syth, and we're stretching those arms out. Da iawn chi, fe ni ochr mas, a chi weld y cloc. Cadw fynd, da iawn. Hanner ffordd trwyddo yn barod. Byddwch yn ofalus os chi'n neud hwn yn agos i rhywun, bod digon o lle gyda chi. Cadwch fynd, da iawn. 5 seconds, 5 beiliad. 3, 2, 1, a gorffwys am rest. Yr un nesaf, ni'n neud rhywbeth tebyg gyda coesau ni. So nes i gorwedd lawr, a fflat ar y llawr. Coesau lan, un dros y llall eto, a ni'n mynd i wneud yr un peth gyda coesau ni. Tebyg i Chris Cross Stefano, ond ni'n gorwedd ar y llawr tro yma. Deg eiliad ar ôl, Lawr yn eire, lawr yn llaw. Newch chi bod digon o lle, pum beiriad. Gorwedd nôl. Trad lan fel un, a ni'n mynd i switcho ar y justo. A switcho. Chi'n mynd yn gyflym, neu yn ara bach. Dim ots. Bod ni'n switcho coesau drosto. So tebyg iawn i'r dwylo, ond nawr ni'n neud e gyda coesau ni. Da iawn, hanner ffordd trwyddo. Os chi sy'n brec, mae fe'n iawn. A wedyn cewch nôl, Deg eiliad ar ôl, da iawn! Gweithio'n galed heddi to, pump eiliad! Tri, dau, un, a lle sti lan i cael gorffwys, ond sefwch ar llaw, fi diolch chi'n agos. Da iawn chi. Pump eiliad, nôl lawr y llaw. Un peth eto. Tri, dau, un, off a ni, coesau lan. Un ar ben i gilydd. A switsio. And we're going to switch them over. Well done. Da iawn chi. Mae hwn yn galed. Gweithio cyhyrau yn y bola. This works your tummy muscles. A muscles lawr y coesau i gyd. Deg eiliad ar ôl. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn chi, lan â chi de. Cyfle cael diod bach eto. Y pedwerydd gweithgaredd. The fourth exercise. Yn dod yn syth. Troi ochr i weld. A ni'n mynd lan a ben tiptoes, e, lan a blen blaen y trad ni, a lawr. A lan, os ni'n ymestyn lan yn uchel, a lawr, os chi'n gallu, sefwch lan y holl amser, os oes rhaid mynd lawr a nôl lan, dim ots. Pawb yn barod, 3, 2, 1, off yn ni de. So Charlie pwys i gilydd, lan a blaen y charge, up on your tiptoes, mestyn lan a lawr. Lan a lawr, da iawn, lan a lawr. Lan, da iawn chi, hanner ffordd trwyddo. Dyle bod chi'n teimlo fe yn gwitho cefn eich coesau fyna. Lan. A law. Pump eiliad ar ôl. Da iawn. Tri, dau, un, a gorffwys. Yr un peth eto. Os ych chi moyn tro yma, you want to this time, a bod chi'n galle, sefyll lan y holl amser. Stay up the whole time. Don't go back down. Galed. Dim ots os rhaid mynd lan a lawr. Barod, off â ni! Naill ai sefyll lan, blaenau trad, a sefyll lan, a sefyll, fi'n mynd i sefyll am hanner, heb symud, reit ar blaen y trad, right on your tiptoes, na hanner ffordd, neu bod i'n gallu mynd lawr a lan. Lawr a lan. Deg eiliad ar ôl, da iawn chi. Pump eiliad olaf i ni sefyll lan. Pwy arall sy'n gallu sefyll lan? Tri, dau, un, a gorffwys, da iawn. O, oh, brifo fyna nawr. Cyhyredd fyna yn gweithio'n galed, those muscles have worked hard there. OK, y gweithgaredd olaf. The last one, ochr i ochr, side to sides. So, ni'n dechrau ochr yma. Skip y canol, sgipwch y man. Nôl i'r canol, nôlwch y man. Iawn? So cofiwch bod y dau traed dan gilydd, yn y canol, ail ochr, a feet come together in the middle, and to the side. Middle, side. Off a ni, ni ddechrau. Go! So y canol, Mas o'r ochr, ac os chi moyn slofo lawr, rhoi step mewn, iawn, os chi moyn sbido lan, neidio. Da iawn. Cofiwch bod y trad yn dod ati chi'ch gilydd. Remember your legs come together on the side and in the middle. Yn y canol ac i'r ochr. Cadwch y jwmp bach mewn, remember to keep that little bounce in. A gorffwys. Un rownd arall, one more round. So cofiwch, os chi'n moyn ei wneud slo, step. Os chi'n moyn ei wneud galed, neidio. OK? Dau, un, off yn un. I'r canol. Mas. Nôl i'r canol. Da iawn. Da iawn chi. Os oes lle, bydd am doi step. O! Oh. Os oes dim, lle, dim digon o lle, cewch nôl i un step. Da iawn chi. Pimp eiliad ola.

Jyst cerdded o gwmpas, da iawn. Digon o nadlu, mewn trwy troen, mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Da iawn, un lap bach i fynd gyda cerdded. A nadlu mewn trwy'r troen, a back out through the mouth. Da iawn, tri lap. Na, newn ni stretsio off. Da iawn. Dwi 'di defnyddio breichiau galed heddi, felly fe wna un braich am draws corff fi, a dala fe fan'na. Dala fe'n syth. Tri, dau, un, da iawn, sigl bach. Braich arall yna, un peth, a mestyn ochr draw, we're going to reach the other side. Dala fe fan'na. Tri, dau, un, da iawn chi, a siglo bawb. Lan y coesau nawr, ni'n gweithio'n galed gyda'r coesau. Iawn, fi'n mynd i agor coesau fel yna, a mynd lawr, a gweld os fi'n gallu cyffwrdd â llaw heb bob penliniau fi'n plygu without bending my knees. A dyle bod hwnna yn teimlo stretch yn coesau cyfan. You should feel that stretching all of your leg. A dala fe fyna. tri, dau, un a plygu am lan. Da iawn chi. Cofiwch, oedd cwis bach gyda Rhydian, beth oedd wedi newid yn ei ti, yn, yn, yn ti fe. Sa'n gwybod ateb, ond cofiwch teipo mewn i Facebook os ych chi'n gwybod beth yw'r ateb, a byddwch chi'n gwybod wythnos nesaf. Cofiwch, os dim sesiwn yn fyw fory, there's no live session tomorrow, achos bod hi'n penwythnos, it's the weekend,

Gobeithio bydd masgot newydd gyda Stefano. So, enjoyowch y penwythnos, enjoy your weekend, a welwn i chi wythnos nesa. Diolch am gwylio, thanks for watching, cofiwch gwasgu'r thumbs up, diolch yn fawr.